Näme boldu? Aý indi geleňde menem görmedim Rahman dogry. Tontuşym öldi.
Ewa. Nädip ölüpdir ol? Garyş öýlenmäkä mana tontuşymyň öýde ýüküjegi gürleýärdi. Aha.
Öýlendim-ä.
Öýdäki gelip irden agşama çenli gürleýär-ä. Hawa.
Tontuşyma gezek ýetmän öldi, görogly gürlänine çydaman öldi.

Что я boş mu oturjak?
Boş amca gözün yok mu? Geç ağam. Eh, ağam sen geç alayım. Geç alayım amca. Ey. Başa kaydırap bana. Gel, gelin geç ağam. Ağam sen geç var ya. Ağam sen bizim kafemizin adı kurman. Hızma dediye siz için durman. Naharlarımız cami derman. At takma ilk görmen. Şun için zakaz ediyor gayrıman. Öne gidäýmäň aga pul berme. Diýagam. Näme ýer çerýär? Oý aga gurman kafesinde näme bar diýip sorama. Näme ýok diýip soraň. Bolýar. Indiki sapar soraňyzda näme ýok diýip soraň. Bolýarmy? Näme soramanyny özüm gowy bilýän. Getir menýuny. Barybir frukt jygal. Bolýar.
Agamjan.

Bärde ýuwudylan obagym. Ýür, geç görki deý, Hamjan. Içmäge, içmäge.
Wapşe-de, natfral apalsin sogal. Boldy, Hamjan, ýes.
Daş. Natfral içjek bolsaň, agamjan, ine, bula apelsiniň, ine, agamjan, şu aşaky stolýa sal-e. Öz eliň bilen içjek-dä ony, agamjan. Bar-eý, ýasalan zawodyň soňundan getir. Boldy, agam, algadym. Taýar top getir.
Agamjan ine diýen zadyňyz gurman kafesi hawa otuz iki kilometr täze açyldy. Ýetişen dok aga. Kliýentler üstüne ýagtdy. Zady gowy bolsa şeýle bolýar agamjan. Ýagtdy ýagtdy. Kliýent ýagmasa-da ýagşy ýagýar. Sene şuna harbyr getirip ber. Boldy agamjan. Boldy getirdim.

Erkekler baradamy? Hökman. Aýtmaly erkekler barada. Erkekler bolmasa, bolmazdy älem. Ony ýa dogry.
Erkeksiz dünýäni pikir etmänem. Sag ol.
Erkekler bolmasa, dogulmazdy gün. A erkekler bolmasa, bogulmazdy gün. Gaty dogry.
Erkekler bolmasa dikilmez balak. Erkekler bolmasa gyz kime gerek? Erkekligiň uly görgüsi bardyr. Şoň üçin hem erkekleň şeýleräk görnüşi bardyr. Erkek bardyr, maşgalasyny saklaýan. Erkek bardyr, külbesinden çykmaýan. Erkek bardyr, aýallary bakmaýan. Erkek bardyr, Wapşe aýallara ýakmaýan. Heheheh. Leboý kimi urýan erkekler bardyr. Ýe. Gije burçda durýan erkekler bardyr. Kynunda skor bomž erkek bar. Daş. Dogrusy hakyky bomž erkek bar. Eý püre dogrady bula. Içmänem, çekmänem oňýan erkek bar. Hawa. O hudaýym gün berse Doňýan erkek bar. Pil ýaly ärler syrkýan erkek bar. Syçan deý aýaldan gorkýan erkek bar. Dünýe döräp, ärsiz oňmandyr entek. Her niçigem bolsa, ýaşasyn erkek. Daş, Hydyr aga. Ýaşasyn elmydam şatlanyp gülüp. Ýaşasyn Toyota Camrysyn münüp. Sag ol, daş. Erkekdir abraýyn halkyna gatan. Erkek bilen dynç hem asuda watan. Ähli goç ýigitleň hemmesini, erkek kişileri ýetip gelen baýram bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Ähliňize gowy dezodorantlar, Faberligiň gowja duhulary, arzanjak joraplaň hemmesini arzuw edýän.
Ýakynda Kebelek aýdymyň täze klibine tomaşa edip bilersiňiz. Ýakynda siz Dinozawr diýen aýdyma siz tomaşa edip bilmersiňiz. Sebäbi ýagşy dinozawr tutup bilmedi. Iýip tapmadym. Iýip tapmadym dinozawry.
Hydyr, How!
Öýlenemsoň näme gazandyň, aýt-da, how!
Öýlenemsoňmy? Gazananym-a ýadymda däl. Ýöne, ýitiren sanap biljek. Şi eger ýeke goýaýsalar, ertire çen aglap biljek. Öň, islendik wagt gelerdim. Bagt gurşan öýmüze. A şo hezillik garaşypdyr. Biziň tutjak toýmyza. Pulum jübimde durardy. Özgä bermezdim teňňämi. Şu adam berip baran. Indi pula gezek gelse, diňe öwrenýän dymmany. Ýaňralaysa agam. Durmuşym bir anekdotdy. Bu gün gamgyn sazyn çaldy. Ow, öýdäkem özüm ynanman, aýlyk kartymy elden aldy. Wah-eý! Ýok, aýlygymyň geçendigini duýýan. Irden bişende ýumurtga. Öçüp gelsem, oklaw elde. Kellämde ýasaýar höwürtge. Şondandyr ol geldi.
Öz-özünden hasyl bolýar. Oňa aýdýan her islegi. Ol-a öýümizde general. Menem onuň bir esgeri. Saňa gerekdir-le.
Işiklerimi barlap girýän. Birma-birden daş içi. Üçünjisi jahan uruşy turýa. Jübüden çyksa gyzyň saçy. Özüňden gör.
Bize islendik wagt gelmäge elmydama taýyn enem. Aýlaýatdyň-aý. Ýok-how, o meň öz ejem däl. Ak ýürekli gaýynenem. Ýeňňe görlüp dur. Dostlamam azalypdyr. Öýlenensoň, şo bolýan eken. Biz bilen gatnaşyňok bolup.
A pikir edip görsem, olar diňe öçmek üçin gelýän eken. Haý. Dogrusy öň öýlenmäkäm ýalan aýdym, gazaldym men. Öýlenensoň. Çyn dostlary, çyn durmuşy gazandym men. Gazandym. Bu sol çagym. Begendirjek bäbekleri. Joşgunam diňläp, zyňmasyn diýip, bufetdäki tabaklary.